Dat Tëscht vum Lou ass fir mech Resident Evil 6. Jo, well, keng Anung, si hunn esou vill en Hype iwwert dat Spill gemaach, wësst Der dat? An si hunn iwwer erzielt, et géif esou laang daueren, d'Spill. Du spills et eben duerch an, keng Anung, ech war esou schnell fäerdeg, an dräi Deeg hat d'Spill fäerdeg wéi näischt. A keng Anung, et war elo näischt Atemberaubendes. Ech hu mer dat ganz anescht virgestallt. Ech hu mer geduet eben, et wär erëm esou en Oldschool Resident Evil. Et gënnt war.
Meng Enttäuschung vum Joer, Prototype 2. Obwuel ech d'Spill ganz gutt fannen, mee keng Ahnung, ech hu mer vill méi erwaart. Nee wierklech, hätt kinnte vill méi an dem Spill dra sinn. Also sou hat dës wierklech e Stéck vu mir gefressen. Nee wierklech.
Also vun de Spiller u sech wier et Assassin's Creed 3, well et einfach net dat eriwwer bruet huet, wat ee sech erwaart huet. Hunn vun all dat gesinn, et ass sou gäil duergestallt ginn, et huet wierklech besser ausgesi wéi den zwee ufanks. An dann am Enn, dat fäerdegt Spill am Endeffekt huet awer dann trotzdeem net genau dat eriwwer bruet, wat en Assassin's Creed 2 zum Beispill hat, wat menger Meenung nach de beschten Deel vun der Serie ass. Mee nach méi enttäuscht huet mech am Fong Den Update, den Halloween Update vu Minecraft, well am Fong all dat wat nach an der Rei war um Spill hu se deelsweis wierklech verschlechtert, well se si fort vun deem flotte Spill gaangen wou s einfach baue konns an alles an hunn et zu enger Aart Rollespill gemaach, esou en Hexerabrueder esou wat mer einfach net gefält. Pff, eng Enttäuschung vum Joer? Also ganz kloer The Darkness zwee. Also dat war Call of Duty mat Cell Shading. Dat war, d'Geschicht war einfach nëmmen null. Du méchs nëmmen dat nämmlecht, du ballerst dech duerch all Schlauchlevel duerch bis de dann zum Schluss kënns an da gëtt déi ganz Saach awer net richteg opgekläert, well da kënnt, ah nee, war war scheisse. Do si se dem genialen Éischmidd einfach net gerecht ginn an, bah, nee.
Dishonored huet mech, also Dishonored huet mech extrem iwwerrascht, well ech einfach nëmme keng Ahnung, et war sou eng Kombinatioun tëschent Assassin's Creed gemëscht mat Splinter Cell. Et war einfach nëmmen, et war sou Comic méi an et huet mech einfach déck, also et war déck atemberaubend. Och d'Geschicht also war déck gutt an also jo dat war souzen also den.

Mee ech mengen Dishonored kann een do rausloossen, einfach aus dem Grond, dass et vill, vill Präiser mëttlerweil krut. An muss wierklech soen, et ass e gäilt Spill. E puer Nodeeler hat et, mee et ass e gäilt Spill. Dowéinst muss ech awer wierklech soen, awer Spec Ops, e geniaalt Spill. Et huet mech wierklech extrem geflasht, well ech net esou vill vun deem Spill erwaart hat. Ech hat d'Demo ugespillt an ech hunn et gäil fonnt. Ech hu geduet, keef se der et mol, hues mol eppes ze zocken. Mee dunn hunn ech et gespillt an ech konnt wierklech deels weis net méi ophalen. Et war wierklech esou gäil gemaach. D'Story war genial iwwerluet, d'Charaktere ware gäil, et war einfach, de Gameplay war an der Rei, et war wierklech cool gemaach. Dat an de Sand war wéinst mol, et war mol eppes Extraes, net wéi bei Uncharted 3, wou se soten, de Sand wär wow an et war einfach just Sand herno. Hei war de Sand einfach nëmmen e Risendeel vum Spill. Eenzegen Nodeel beim Spill fannen ech ass e bëssen d'Schwieregkeetsgrad, well d'Géigner einfach Jesus Aim hunn, wat am Fong e bëssen de Spaass fort hëlt, mee am grousse Ganzen, et ass e gäilt Spill.
Dat wat mech am meeschten iwwerrascht huet, dat war éischtens Spec Ops The Line, well et halt mol net USA, USA à la Call of Duty, déi Béis ofgeballert, mee do Ass wierklech Apocalypse Now just fir ze spillen, well s de halt do ebe gesäis, ok, ech knallen zwar d'Leit of, mee ass dat wierklech gutt wat ech do maachen? Sinn ech do wierklech op der gerechter Säit? An déi ganz Moral, déi s de ebe während dem Spill déi ganz Zäit hues, dat huet mech wierklech geflasht. An dat anert Spill, wat mech iwwerrascht huet, dat war Borderlands 2. Dat war, ech hat den éischten deemools gespillt, jo, et war net schlecht, mee elo net esou dat. Mee ech hu mech ni wierklech domadder befaasst. Mee wou ech den zwee gespillt hunn a mech domadder ausenanergesat hunn, an. Wow, ech mengen d'Spill ass witzeg, d'Grafik ass genial, du hues einfach déi total mautsch Charaktere wéi de Claptrap, du hues déi riseg Welt, et gëtt esou vill ze dinn an de Game Design ass cool a mécht einfach nëmme Spaass dat Spill.
Max Payne 3, keng Ahnung firwat, Max Payne 3 war einfach nëmme grandios. Et war e gudde Nofollger vu Max Payne 2. Et war och, keng Ahnung, well well déi zwou Vuë gesinn huet, wéi en ebe voll war wéi e Lach oder erëm säin alen, also wou en erëm Flic war an esou. Et war en, et war gutt, et war, et huet een alles gespuert an dann och déi Slow Motion Came waren extrem gutt gemaach. Et war extrem gutt wierklech.
Far Cry 3, Et ass einfach genial, et passt einfach alles, d'Faarwen, d'Harmonie, nee dat ass einfach gutt, dat ass einfach gutt erkläert, ok ech sinn e bëssen enttäuscht vun der Geschicht, ech fannen et ass vill ze kuerz awer, an keng Ahnung, ech weess net.
Mäi Spill vum Joer 2012 misst am Fong Halo 4 sinn, wat ech awer elo net esou soe ka well. Et war net méi, mee awer bei wäitem och net manner wéi dat, wat ech erwaart hunn. Et war am Fong genau dat, wat ech geduet hunn. Mee Far Cry 3 am Verglach huet mech extrem iwwerrascht. Et war einfach gäil. Et huet mech richteg geflasht. D'Faarwe ware genial an de Sound war gäil. Zum ech hun nach ni esou eng gäil AK gesinn an engem Spill. Ech hun dat ganz Spill iwwer mat der AK gespillt, wat ech am Fong ni maachen. Normalerweis zouhen ech ëmmer all Waff eng Kéier duerch, mee hei war vun eng déi Waff wou s de zimlech fréi kriss scho sou gäil, dass de d'ganz Spill domat kéints duerchmaachen. Muss een sech mol virgläich virstellen, wéi gäil dass mat anere Waffen nach dobäi dann eben. Et war eng schéi lieweg Welt, et war risegrouss, et war Open World, risegrouss, mat gäiler Grafik. sou vill Déierenzorten, du kanns joe goen, du kanns Autoen huelen, du kanns Quad fueren, du kanns souguer Jetski fueren, du hues esou vill an deem Spill dran. An dann hues de och nach Figuren, déi extrem duerchduecht sinn. Du spills also eng Figur, déi do kënnt an nach ni an sengem Liewen iergendwéi eng Waffe gepak hat oder sou an elo bémol bass de an där riicher Welt do, wou awer alles probéiert dech ëmzebréngen, du muss probéieren ze iwwerliewen, deng Kollege si fort an du muss hinnen hëllefen an dann hu se wahrscheinlech de beschte Haaptgéigner deen e Spill jee hat, obwuel dass mer net wierklech, dass de Vase Montenegro ass einfach déi meescht duerchduechte Figur déi ech sou jee gesinn hunn, säi Charakter zitt dech wierklech mat an d'Spill eran an. En ass matsch. Du mierkes richteg wéi matsch en ass an du mierks wierklech wéi krass dat am Spill op dech och zoutrëfft wéi mer. An dat fannen ech sou cool, well de wars einfach nëmmen, en ass einfach nëmmen dat wat d'Spill am grousse Ganzen ass, Verrécktheet. Et geet am Fong just drëm Verrécktheet vun der Insel an wéi verréckt se dech mécht während dem Spill. An dat fannen ech eben esou cool, well dat einfach, dat zitt dech richteg an d'Spill eran. An ech hu selten esou krass empfonnt, dass ech un engem Spill gefesselt gi si wéi bei Far Cry 3.
Mäi Spill vum Joer, also do schwanken ech grad zwëschen zwee Spiller, entweder Borderlands 2, wéi virdru gesot, oder vun Telltale The Walking Dead, dat war einfach genial ëmgesat, war wierklech de Feeling vun de Comics war dran, du has och e puer Charakteren déi och an de Comics selwer dra virkommen, d'Geschicht war spannend wéi Sau, du konnts et op verschidden Aart a Weisen duerchspillen, du has einfach och den Haaptcharakter super gemeet, seng Hannergrondgeschicht huet gepasst. An dat hat ëmmer Spaass gemeet. An wat och de Reiz e bësse war, dat war eben, datt dat an Episoden sou opgedeelt gi war. An bon, elo kriss de et warscheinlech geschwënn esou an enger Dist. Mee haut, wou et nach nei war, do konns de all Episod fir Episod, an ass et ëmmer méi spannend ginn, well s de ëmmer e bëssen Ofstand has. An et ass awer ëmmer erkläert ginn. An et si sou vill Iwwerraschungen am Spill dran. An och, an och dee Schluss einfach, dee Schluss, Leit, kaaft Iech et, luet Iech et erof, dat ass déi Sue wäert, gleeft mer!
Also, keng Ahnung, nei Saachen. Also mol net, net ëmmer direkt eng Fortsetzung, mee och nei Saachen, wéi eppes ganz Neies, wéi Dead Space 3, och wann ech mer och eppes elo erëm, a ganz aner Charakter, also Géigneren zum Beispill och. Op dat Spill zum Beispill freeën ech mech extrem krass. Einfach eppes ganz Neies, also mol eppes Neies. Net dass erëm eppes nofolleg maachen an erëm d'selwecht Grafik e bësse verbesseren, mee egal, eppes ganz Neies, en ganz neie System vum Spill vläicht.
Méi Ofwiesslung, dass dat wat wichteg ass, also wichteg ass fir mech. Rent muss net ëmmer dat selwecht sinn, muss awer wéinstens Ofwiesslung do sinn. Meng Erwaardunge wär elo warscheinlech mol Bioshock Infinite, Dat héieren déi meescht wahrscheinlech net gären, mee Bioshock 1 an 2 waren net lo esou meng Lieblingstitele well se einfach d'ganzt d'Spill iwwer zimmlech repetitiv waren. Wat mer bei Bioshock Infinite awer lo extrem gutt gefält ass eben och de Steampunk Style, einfach d'nämmlecht wéi bei Dishonored, wat ech extrem gär hunn. An well eben net méi esou ënner Waasser ass, hunn ech och d'Gefill dass wahrscheinlech wäert vill méi ofwiesslungsräich sinn, wat fir mech e rise Plus ass. Wat ech mer nach erwaarden ass, wa datt GTA 5 sech erëm bëssen akritt, well mat GTA 4 ware se menger Meenung no dee falsche Wee gaangen a se sollt erëm bësse méi deen, jo, dee Wee agoen, dee Saints Row eben iwwerholl huet, e bësse méi onrealistesch, e bësse méi witzeg an alles. An jo, wat erwaarden ech nach fir d'nächst Joer? Dead Space soll grujeleg bleiwen. Méi kann ech dozou net méi soen. Also ech erwaarde mer mol definitiv, datt mol d'Spill e bësse méi eegestänneg ginn. Dat heescht, datt et net copy-paste gëtt. Beispill zum Beispill wär Bioshock zwee gewiescht. Dat wär wierklech en Ënnerscheed minimal. Ok, du waars e Big Daddy, du has deng Buermaschinn, du has e Multiplayer an that's it. An ech gesinn awer leider kommen, datt do och e puer esou Kandidaten dobäi wäerte sinn, wéi zum Beispill God of War Ascension, well et gesäit einfach origineel d'nämmlecht aus wéi den dräi. Also Gutt, se erklären der, dass dat e Prequel ass, mee du has nach aner Prequele fir dat Spill esou awer wuerg Erwaardungen hunn. Dat ass DMC, ganz kloer, gesäit richteg cool aus, richteg fett. Dead Space 3, obwuel vill Leit am Moment meckeren, mee ech denke mer, héi, gëff d'Spill eng Chance, méi schlecht wéi Resident Evil 6 kannt en net ginn. An jo, ech erwaarde mer einfach, ech loosse mech einfach och iwwerraschen, ech ginn awer keen net ze vill Erwaardungen, well elo kritt een dach ee enttäuscht. Dofir kucke mer einfach, wat 2013 bréngt, an dann, da maache mer dat schonn.